Пандеми вӑхӑтӗнче ӗҫсӗр тӑрса юлсан ҫӗнӗ ӗҫ тупма ҫӑмӑл мар. Уйрӑмах ҫамрӑксене, ӗҫ опычӗ ҫуккисене, ӗҫпе тивӗҫтерекен центр ҫакна шута илсе тӑтӑшах вакансисен ярмӑрккисене йӗркелет. Вӗсем хӑйсен витӗмлӗхне пӗрре мар ҫирӗплетнӗ. Кун пирки малалла манӑн ӗҫтешсем тӗплӗнрех каласа кӑтартӗҫ. Анжела банк ӗҫченӗ пулма ӗмӗтленет. Ку ӗҫ уншӑн ҫӗнӗ мар, ӗҫлесе курнӑ. Ҫавӑнпа та ӗҫпе тивӗҫтерекен центр банк ӗҫченӗсем валли ирттерекен профессисен ярмӑрккине ятарласа килнӗ. Вакансисен ярмӑрккине эп хама килӗшекен ӗҫ пирки нумайрах пӗлес килсе килтӗм. Ӗҫ укҫи мӗн чухлӗ пулӗ? Ӗҫ кунӗ мисеччен. Малалла хӑйне кӑтартсан ун карьера картлашкипе хӑпарма май пулӗ-и? Анжела хӑйӗн пирки каласа панисӗр пуҫне ытӑвӗсене те уҫӑмлатрӗ. Шупашкарти ӗҫпе тивӗҫтерекен центрпа эпир утӑ ҫу ӗҫлетпӗр. Вакансисен ярмӑрккине пӗрле ирттеретпӗр. Ку пире кирлӗ професси пирки пӗр харӑсах нумай ҫынна каласа кӑтартма май парать. Эпир кунтах собеседовани ирттеретпӗр, ӑнланатпӑр, ӑста специалиста тӳрех тупма май ҫук. Вакансисен ярмӑрккинче эпир банк тытӑмӗпе кӑсӑкланакансене шыратпӑр. Банкра вӗренме те, аталанма та пӗтӗм майсем пур. Чӑваш Енре вакансисен ярмӑрккине ӗҫпе тивӗҫтерекен центр чылай ҫул йӗркелет. Вӗсене ҫӗр-ҫӗр ҫын, ӗҫ шыраканни те, ӗҫе улӑштарма палӑртаканни те килет. Ваканси ярмӑрккинче ӗҫ сӗнекенсемпе ӗҫ шыракансем куҫа-куҫӑн тӗл пулаҫҫӗ. Кунта килекенсем те, йӗркелекенсем те пӗр-пӗринпе кӑсӑкланаҫҫӗ. Кашни ӗҫ сӗнекен, ӗҫпе тивӗҫтерекен центрта вакансисен ярмӑрккине йӗркелеме пултарать. Ҫакна тӑвас тесен нимле чӑрмав та ҫук-ха. Ӗҫпе тивӗҫтерекен центра заявка кӑна тӑратмалла. Пирӗнпе ҫыхӑнмалли номерсене эсир Чӑваш Республикин халӑха ӗҫпе тивӗҫтерекен центрӑн сайтӗнче тупма пултаратӑр. Ӗҫсӗр тӑрса юлнисем центрта регистрациленмен пулсан та кунта килме пултараҫҫӗ. Ӗҫпе тивӗҫтерекенсемпе ӗҫ шыракансем куҫа-куҫӑн тӗл пулнӑран мӗнпур ыйтӑва вырӑнтах татса пама пултараҫҫӗ. Унсӑр пуҫне пӗр вырӑнтах темиҫе ӗҫ сӗнекенпе хутшӑнма май пур. Предприяти-организацин кадрсемпе ӗҫлекен специалисчӗсем те кӗске хушӑрах темиҫе ҫынна хаклама пултараҫҫӗ. Республика кӑларӑм валли Алексей Зотиков, Инесса Потапова, Павел Редков.